Ээ, буолас кулаки дьэ булбут ти улааппыт. Дорообо. Дорооба. Дорообо. Дорообо, учуутал. Иннокентий Васильевич Саввин диэммин. Ньукула Хеменевич диэммин. Оҕобун оскуолаҕа үөрэтэр аҕаллым. Дьээре ханна баарый оҕобут? Эменчик, кэлэрэ. Бу. Чэ бэрт үчүгэй баҕайы үөрэниэхпит.

Оскуолабытыгар эһиги оҕолоргут эрэнэн, билиилээх дьон буолан тахсыахтара. Эһиги Степан Прокопьевичка улахан махталлаах буолуохтааххыт. Дьонум-сэргэм мантан кэлин биһиги ыччаттарбыт сахалыы, нууччалыы ааҕар суруйар буолуохтара, сүрдээх сайдыылаах үйэ кэллэ. Хас биирдии киһи үөрэхтэннэҕинэ эрэ олорор үйэтэ. Онон кытаатан оскуола үлэлиирин туһугар бары көмө буолуоххайын, оҕолоргут үөрэнэллэригэр кыах биэриэххит диэн эрэнэбин. Оскуола дьиэтэ тутуллан үөрэх саҕаланара кэллэ. Бүгүн оҕолор үөрэнэллэрэ Бүгүн оҕолор үөрэнэр кинигэлэрин атын тэриллэрин аҕаллым. Онон дойдубут оҕолоро үөрэхтэнэн олоххо киэҥник хардыылыылларыгар бары түмсэн акылаат ууруоҕун диэн ыҥырабын. Үөрэхтээх киһи буол.

Чэр оҕолоор киирдибит эрэ Чэр оҕолор эһиги Николай Тарасович Степанов музейыгар кэллигит Кини бэйэтэ сотору кэлиэҕэ Билигин иккис саалаҕа ааһыахпыт Сөп Оҕолоор, көрүҥүтүй! Мuse Платон Ойуновского дии. Платон Алексеевич Ойуновскай Саха советскай уустарын литературатын төрүттээбит суруйааччыбыт буолар. Оҕолор билигин үһүс саалаҕа барабыт. Оҕолоор, кэлиҥҥитий! Николай Тарасович Сергей Васильев Ньурбаҕа биэрэк устан хааман иһэн уруһуйдаабыт. Тый, үүтүкчү курдук дии. Олох тыыннаах курдук дии, Ньурбабыт гимн баҕар бу хаамыньыан суруйбута буолуо. Чэйиҥ эрэ оҕолор, хата Ньурбабыт гимнын туһунан ыллыаххайыҥ эрэ. Киэҥ Ньурба, киэҥ Ньурба, ахтабыт эйигин. Оҕолор, Урсуламмыт тоҕо суоҕуй? Ынахтарын уулатан баран кэлэр, ойбонун алларан хойутаата быһылаах. Киҥэ типпэккэ даҕаны киирэн кэллэ, Тугуй? Марго суох туура игин. Бүтүн эрэ, ыйыттым декөннөрү. Балыыҥкалааман доҕон мин баҕаһы хаһыаттан суруналта оҥоһуллубут папкалары ааҕан бүтэрбэтэм тыыппатыгыт ини. Руслан, ханна хаһыат ааҕа гыный? Коммунизм суола хүрбэ иккис нүөмэрэ. Здравствуйте, здравствуйте. Дорооболоруҥ, мин хоһуун үөрэнээччилэрим. Чаппандатааҕы литературнай фольклорнай музей көмөлөһөөччүлэрэ, төрүттэһээччилэрэ. Сынньана таарыйа миэхэ бу суруктар кэлбиттэр. Ол курдук атаһым Суорун Оболлоон Семен Гольдеров, Петр Тобуруокап суруктарын ону үлэ кэнниттэн налыйдаххытына ааҕыаххыт уонна бу аттаһым Николай Якутскай кинигэ ыыппыт. Хаҥа остуоруйалар диэн оҕолорго наһаа үчүгэй айымньыны ыыппыт. Бу мантыбыт музейга фонда буолан киириэҕэ. Маны налыйдаххытына, бириэмэлэннэххитинэ ааҕа сылдьыҥ. Николай Тарасович, бу суруктар, кинигэлэр атын да матырыйааллар музейга төһөөр хараллыахтарай? Сылларынан буолбакка, үөннэн ылыахха доҕор. Историята суох, олох суох, норуот суох. Биһиги историяны үйэтитэбит. Ол аата үйэлэргэ тиийдин диэн үлэлиибит. Музей тэрийии үйэлээҕи оҥоруу.

Күндү үөрэнээччилэр, учууталлар, төрөппүттэр! Эһигини үөрэх сыла саҕаланар балаҕан ыйын бастакы күнүнэн эҕэрдэлиибин! Быйылгы тыһыынча тоҕус сүүс аҕыһын биир аҕыһын икки үөрэх сыла Олус эппиэтинэстээх, элбэх үөрүүлээх. Биһи Чаппаннабытыгар билии аартыгар ыллыбыта сэт туон сыла, пионерскай хамсааһын тэриллибитэ алт туон сыла. Маннык үбүлүөйдээх сылбытыгар пионердар уонна үөрэнээччилэр үөрэххитигэр үлэҕитигэр дисциплиналаах буолуҥ, үөрэххитигэр Кыайыыны ситиһиҥ! Учууталлар, иитээччилэр, оҕолор саҥа таас оскуола саад үлэҕэ киирбитинэн ура!